li ser zimanê Kurdî bû. Lê dîsa wilo jî gelek pirsê ser dîrokê ji min dihatine kirin. Qîzeka me ya Kurd ji min xwest ser babkê me êlemî ez şew wêrkekê bidim. Mesûd Ozek jê re da Ve Xwedê heskê em li vegerihan. Babetê me îro dewleta me ya êlemî. Ew dewlet kengî bû û li kûdê bû çi rolawê hebû. Ma got navê dewleta Êlemî bû. Di jêderên nivîsan dî bi erebî bi hin el êlamîyûn. Ji xwe weka her car em di berxwedanekê de ne û tekoşînekê de ne heta ku em dîroka xwe ya rast di nexuya kirin û dîroka Kurda ya. Lê weka her car wa rejîma dagirkeran her xwestine ku dîroka me sexte bikin û şehristaniyayê bixin ya xwe. Êlemî jî yek ji wan e. Êlemî kîn e. Me got bavkê Kurdan e. Li ku derê bûn? Paytexta wa li Rojhelatê Kurdistanê bûn. Niha bajarek heye dibêjne Şûşe. Carna di jêdera de dibê Sûse. û bêhtir bi kurdî soza. Paytexta wa bû. Paytexta êlemiyan bû. Cihê wa ji Rojhilatê Kurdistanê bû. lê dewleta wa jî fereh dibû, behm bû, vedikişiha ser asta erdnîgeriya Kurdistanê. Dibê ku ji aliyê rojhilat ve ferehtir jî bana û aliyê başûr ve jî. Kengî bûn çar hezar sal beriya zayînê. Lê bajarê Sûsa ji Êlemiya kevntir e. Ji ber Êlemî wek dewlet hatin naskirin lê bajarê Sûsa wek Şûnwarê dîrokî digihê serdema Neolîtîk. Yani şeş hezar sal, heft hezar sal beriya zayînê. Beriya niha heşt hezar sal bêhtir jî. Li ku derê hê li ku derê hêjano

Êlimê yan Eylemê. Hê ew nav navê wê dewleta Kurdiya Eylemiya. Heta îro ji xwe şûnwarê dewleta Eylemî lê hene lê yê serdema Neolîtîk jî lê hene li vî bajarê Sûsa. Heta niha kolan ve kolîn lê gerîn lê çêdibê şûnwarên kevin yê dema gund beriya bê bajar. Dema gund hê şûnwar lê hena di binê erdê de na. Û li ser rûyê erdê vêca şûnwarê bel hena yê dewleta eylemîna.

ji aliyê civakî ve, ji aliyê aborî ve, ji aliyê roşenbîrî ve xwedî ziman bûn, xwedî nivîs bûn belkî belkî xwişk û birana bihîst bê nexşeyê bihîston.

Em agahî ne ji xwe re ser dewleta xwe êlemî nas bikin belkî xwendekar na meha bin şagirt na meha bin spas bo xwedê zanîn gihê meha na li başûrê Kurdistanê li rojavayê Kurdistanê perwerda zimanê Kurdî xenekî xwe firz kiriye zanîngeha li bakur li bakur carna li rojhilat Peymangehên zanîngehê hene, belkî xwendekaran hema hebin, agahîna ji xwe re ser binivîsin. Me got çar hezar sal beriya zayînê, me heta heft sed û pêncî beriya zayînê. Heta dewleta Mîdî hat. Paytexta wê me got Şûşa. Sê çar nava ya. Şûşa ya, Soza ya, Sûsaya gelek navin. Aliyê wê siyasî em gotûbêj bikin padîşahê kî bûn xwe sîstema wê na padîşahî bû melekî bû. Dema yek dikete ser desthilatdariyê de piştre bida yekî pey xwe yan kurî bû yan birazî bû vî rengê ha. Em navê padîşahê bêjin belkî navê padîşah hinekî giran jî bê ji ber ku e, rêtma zimên bi demê re tê guhartin. Yani rêtmazmên nav de bohka de hinekî giran a, di nav zarava de giran a. Avêje dika ev şeş hezar sal a hingî êlemî bûn. Navê wan a. Yanî û em lêkolîn bikin em karin naviya koka Kurdî tava de rêxin. Lê tenê em navê wa bêjin. û navê wa jî bêhtir girêdayî bû bi olê va. Bi xudawendê wa va. Weka navê xor Pirayîn nav navê wa dana. Ji ew xor xwe jî tê guhartin. Aş nav navê wa dana. Medayka înana bîst bû. Îna yan ana gelekî bi navê wa ba girêdayîna. Hûn bixwezan ku navê olî gila cira dirêj têne nivîsandin. Wekin han nama Musulmana da. Hingî jî navê wa dirêj hat nivîsandin. Navê padîşeha kî bûn? Min spasiya wa hemû temaşevan hatin êwî me guhdar dikin niha yek bi yek yê gun hamed bînin. An

Piştî wê xêzanê ji xwe ji xwe ev padîşa jî piraniya wa xwe dîked û me tenê navê wa bêjin. Xor patêlla ew jî padîşahek bû. Ontaj cal paşnavekî wî hebû navê Hoban. Hobana, hopana, xopana ji ber ew têne guhartin heta îro zimanê Kurdî de weke hanim û xanim.

Jixo em em rayeka kurdur bigerin çiqa bavkê kurtiya vegirê dayiya çiqa bi bi navê xor vegirê dayiya bi rojeyê vegirê dayiya bi çiya vegirê dayiya ew jî hemû lêkurî neka ser zimên jêr divê xotîlo koş heta na gotina koş Pê çanda me de heye. Paşnavî digotin şalhak. Aki yan ako Xarkî. Heta hena navê ako nama Kurda de heye. Nav navê birayê me sorî de heye. Ako. Heta îro. Hemû çanda, hemû kevne tora. Eva padîşaha navadeyê hêz hena, navadeyê xurt hena, navadeyê bi zanistiyê vegirêdayî hena, navadeyê bi şera cenga vegirêdayî hena, yê xurt yê pê navdar, navadeyê avadaniyê Mîna nava de hene. Dewletek ava kirin temenê wêne nêzîka sê hezar sal. Yani mkarin bêjin got dîroka ku dest me ketî sê hezar û di sed û pêncî sal. Û ji xweşxîna va jî padîşana dî jî hene. Hê jî lêkolîn jêr divê. Hê jî belge jê re dibin, hê jî jêder jê re dibin. Heta xweşik zelal bê. Dewleteke împaratorî sê hezar sal bêhtir minê û kat agayiyê bêhtirin mestirin û kat padîşahê jî halo bêhtirin û kat lêkolîn jê re dibê. Têkiliyên vê dewletê bi dora êra cana aşitî bûn û cana têkiliyê şer bûn. Lê mixabin bêtir şer navê xwe derdixê. Dengê şer bêtir heye. Lewra vê coxtê û em li dîrokê divegerin bêtir belgê şer hene. Ji ber çi destlatdariya heyî dawa behsa lê serkeftinê xwe dike tomar dike. Ew serkeftin piraniyê siyasî ne ê leşkerî ne. Lewre vije belgê leşkerî hertim bêhtir in jê rewşenbîrî û jê çandê û jê civakî. bêhtir behsa berhemêyanê leşkerî tê kirin li Qasim Dewletê kevnar çi qas xwedî şaristanî ne jî gelek şer kirina di dema êlemiya de dewletê me kurdî dî jî hebûn hêjan o lolewî hebûn, kaşî hebûn, bêhtir bara têne xuya kirin û kotî yanî cûdî. Ev her sê dewletê me de demawa de têne xuya kirin û têkiliyê xwe bare vekirina. Car najê têkiliyên biratiya Kurdîna, car najê xwekirneyek dijî akadiya, dijî aşûriya, û carinan jî şerê hev jî kirina. Bedrotêmê Kurdî, Eylemî û Kaşî û Lolobî û Kotî Cûdî. Ev dewlet bara têne xuya kirin bêhtir. Bi cûdiya ra yanî di koka xwe de bi nava Kotî bi wa ra ketine şer de. Di şera de cûdî bi ser ketine êlem dagir kirina. Kengî sê hezar sal beriya zahînê. Encamê şer kotî bi ser ketina heta ketina paytextê de Sûza da. Lê bi demê re dîsa êlemiya kariye xwe ji wa rizgar bike. Ew dagirgirî rakirina. Miletê ku bêhtir milet ji watê şehan Akadî û Aşûrî bûn derê mamayê Mezopotamya de. Min xasm dema sergonê Akadî de. û ji xwe sergonê Akadî ava bûî hemû kezanê ku destpêkayê de dewletek halî xurt bû kete şerada û di waşra de bi ser diket. Bi ser ket heta giha paytextê. Heta giha Soza. û dagir kir. Dagir ki lê nikarî bû desthilatdariyê lê bikê. Yekî êlemiyê Kurd kira ser desthilatdarî de. Gelek car rû çê dibî. Xwe vegirê da.

Na xasin dema kurî bozor da. Bozor an an şoşînak bi piştgiriya milet şoreşekê rabû. Şoreşek gelêrî netewî. Û têkiliyê xwe wa birayê xwe Kurd ê dî de jî girêdan. Weka lolobiya, weka cûdiya. Bingehek danî şoreşê re û artêşek ava kir. Şoreşa yî bi ser ket. Desthilatdarê Akadiya şikand, bindestiya wa şikand û heta hebûna wa jî li herêma Êlemê rakir. Demago bozor an şoşînak bû hêz têkiliyê xwe me got nû kirin xwertir kirin bi cûdiya û lewlebiya re bêhtir ji ber ku em zanin ku hest gelek ca rola xwedileyîzên hestê netewî

Ji ber wextê ku Akadiya şerê şoreşê kir, Akadî pê ve mijûl bûn û serkeftin jî pêk nedanîn dişkestin, di bera cûdiya jî xwe xwert kir û lolobiya jî xwe sitemkara Akadiya xilas dikirin û dixwestin ku ji hebûna we û ji rola we ya tundrew azad û serbest bibin. ew şoreşa êlemî bi demê re weke şoreşa Fransîya got behs kin bû şoreşek komarî û demokratî Ewropa Seyda bi dihê sala bi sedê sala şoreşa êlemiya jî ew bandor kir. Hişt got milet xwe hesehan û çavê we li Akadiya bal bû.

Dijî naramsîn û neviyê naramsîn. Ê neviyên sergonê akadî. Ew cenga homalman de cenga ka weka yekîtiya Kurdî bû. Konfederaliya Kurdî. Dewletên Kurd xwekire yek û cenga Homanman de dijî akadiya darxistin û akadî şikandin bû dawiya akadiya. Em zanin Babilî jî hene. Babilî jî çi dema Hemorabî de yan piştî wîna dema Kildaniya de. Ewa jî şerê êlemiya kiriya. Piştî xwe ji akadiya xilas kirin û Babilî hat emzan got Hemûrabî ew nav xurt bûn demagê de. Çi dewleta gotî di destpêka xwe de xurt e. Her êlemî berdewam in dewleta xwe de lê cana padîşahan tên qels in an xurt in. Dewleta got avad be tihêla wade xurt bê ew hê hêza wê lêya. Keta şarekî de, Babilî ketina şarekî de bi êlemiya re. Destpêkê xwert bûn, coşa wa hebû. Di cenga de bi ser ketin, Soza dagir kirin. Lê dîsa weke mesela Akadiya weke vêrka me gotî, Êlemî bi demêrê li xwe vegerahan. Xwe xwert kirin. Xwe xwert kirin û bi şoreşekê rabûn dîsa berdana Babilîya. û ji ji herêma Sûsa Rûlatê Kurdistanê bi cenga artêşa Babilî şikand heta hatin ketin Babilê de. Babil bi xwe dagir kirin û padîşahê Babilê xwe re êsîr kirin Îbî Sîn Sîn navê heyvê ha. Yani ew ne bi rojê vek, ew bi heyvê vegirê dayî bûn. Babilî ew na çanda me wane yeka. Yê me me pîrozbahî da rojê, ewa pîrozbahî da heyvê. Îbî Sîn bi xwe re dîl kirin anîna Sûrsay. Niha di dîrokê de Babilî we bê got ca ev ca ev ê got ev camêrê got dijî dîroka Kurdî û ji xwe di Belgada wilo nivîsandiya Nefreta Akadê. Nefret yani lanet akad. Ji ber ku êlemî bi ser ketin û heta padîşahê wana û gelek e, peykerê wa û tiştê wa yê tiştê pîroz hemû e, kom kirin û anîne bi xwe re xistine Sûsada.

Ew jî dema ku derketin şer neqebawa û êlemiya de çêbûm. Ewa jî soza dagir kir. Lê niha nav axaftina xwe de ma behsa padîşaha xwe yê xwert kir me got Sogulma, xêzana Sogulma.

li Kermanşahê bûn paytexta wan a. Kermanşahê û herê me wê devera wê û kaşî jî gelekî di dema êlemiya da e, şehristanî ka mezin Mezopotamya da ava kirina. Ew jî ketin nakokiya de bi êlemiya re. Her du e, bavkikin. Bavkê me yê Kurdan e. Karin bêjin yê Ariyan e jî. Ketina nakokiya de lê êlemî gele cara bi ser ketin. Gelek bajar dagir kirin. Mîna bajarê êsin ê dîrok nasê va bajara hemû naskê û nîbor û dêr û muradê. Ev hemû standin. bi ser diketin êlemî. Em zanin ku piştî şwa aramî beşek bûn ketibûna nav aşûriya da ev jî babetekî diya aramî êlna peyabanî bûn aşqî dijwarî bûn şer bûn ketibûna nav aşûriya da Ji wextê ku Aşûrî hatin Aşûrî jî li herêmê bûne xwedî hêz destpêkerdî gelek xurt bûn. Aşûr jî ketine milmilanê Sîraî de bi Akadiya re bi Êlemiya re. Şer neqeba wa de jî bû.

Ji ber ew dewlet qûnaxê wa hindik in dema wa ya îlemiya dirêj e. Îlemiya sê hezar du sed û pêncî sala û yê wa pênc sed sala, heft sed sala, hezar sala. Hemû ber îlemiya re çêbûna. Wextê em dîrokê vekirin em ê rastiya dîrokê nas kin. Ne weke hemû kes bêje wela aşûrî dewleta herî xwert bûn. Aşî bila hevsa salî mabin, bila hevsa salî mabin. Bila gelek hezar salî mabin. Lê êlemî sê hezar û sed pêncî salî mana. Êlemiya ew hêza aşûriya şika. Xaka xwe ji wa rizgar dikirin. Wextê xaka xwe ji wa rizgar dikirin, êrîşî wa jî dikirin. hezar û sed û şêstî beriya Zeynê êrîşî Babilê kir. Mana Babil jî Kidmisê Aşûriya da. û gelek bajarê herêma Babilê yan yê Babiliyan yan yê Aşûriya mîna aşnona û dorkalîk zo û sîba û obîs girtin. û heta dîse bajarê Bablê jî girtin. Ev duca bajarê Bablê digirin. Êlimî du cara bajarê Bablê girtin.

Ev ê derba mezin li êlemiya xist. Êlemî em karin bêjin weke Ibn Xeldûn gotî temenê dewletekê heye di taliya xwe de diwestihê sedema gendeliyê, sedema sistbûna kesa nakokî ku tê de avat bên yanî dibê ku ev yek dawiya êlemiya gihabê êlemiya êlemî qels bûbin.

Aşûrî hezar û pênc sedî bûn dema ku hatin ji xwe nexwartibûn aşûrî hezar û pênc sedî di bin destê mîtaniya de bûn nêzîka di sed salî di bindsê Mîtaniya de bûn. Mîtaniya me Waşokanî. Mana heta nêzîka hezar û du sed û pêncî min destê wa da. Li dema ku Mîtanî qels bûn, li sedema nakokiyê hundir û û sedema êrîşên hîtiyan Aşûrî xwert bûn. Aşûrî xurt bûn û xwe ji destê Mîtaniya rizgar kirin û î de dest şera kirin. Her çar aliyê xwe dest şera kir. Alî Rohlat, Başû, Rojava, Bakur, bi Lewlebiya ra, bi Kûtiya ra, bi Kaşiya ra, bi Êlemiya ra, bi Mîtaniya ra, bi Hîtiya ra, Aşûriya şerê ve qasa kir. Niha babetê me Aşûrî dema ku hatin hezar dema ku e, serxwebûna xwe standin hezar û du sed û pêncî ji mîtaniyan çi kirin êrîşî êlemê kirin û bajarê sûsa dagir kirin û zimanê êlemiya çawa akadiya ziman û çand ê diguhar belge diguhartin aşûriya jî ev yeke hakir. Şerê wa heta şerê çandê bû. Şerê civakê bû. Şerê olî bû taybet. lê dikirine siyaset. Me got dewleta eylemî çar hezar sal berezayîne heta heft û pêncî bû. Çima me got heft û pêncî? Ji ber ku Aşûr banî beal ê Aşûrî dewlet dagir kir û şikand. Şikand. Lê kê ew rizgar kirin? Ê li mî rizgar kirin? Key exserê mîdî. Dema ku wî dewleta mîdî mîdî xwert kir, piştî bavê xwe Diyako

dewleta êlemî ji destê Aşûriya rizgar kir û şeş sed û dozdeh ê zayînê beriya zayînê ewî Aşûrî jî şikandin. Dema got ewî ew serkeftin pêkanî aramî kete herêmê Seêda lê veca êlamî weka me got ha bavkê me lorîna feylîna hêngî tevlî dewleta mîdî bûn. Dewleta Mîdî hemzan paytexta wa Hamedan bû. Canû Hamezan. Tevlî Mîdya bûn û aramî keta herêmê de. Hinek aliyên şehristaniya êlemiya. Wekin ha em zanin heta îro em sun tuwan bê bi êlim. û girêkî me êlim jî heye carna bavê me wat got êlimê rimkesk girê êlim yê ku li herêma me ya aliya bê û li aliyê başûrê bakurê kurdistanê bê yanî ser herêma elî bedranê herêma dêrnê wada Batirzanê li Banî girê Êlim heye. Êlimê Rimkesk. û heta îro em bi êlim jî son dixwin. û heta navê jinên Kurd êlê heye. Niha em navê adin êla. û hevjîna derwêşê e, zembîlfiroş navê na êlê. Ev navê êle çi ye êl? Êlim. Em paşgireka li Kurdî swar dibê, li peyva Kurdî, êl navê xudawendekî ye. Xudawendekî me Kurd e. Yê Mezopotamya, ne Kurd e tenya. Navê waj navê Xwedê hatiye. Êl. Cebraîl me Arab jî kira êl yanî îlah û ciwa kira îlahom. Hemû ji hevdû hatiye. Û dayî bû Allah.

Biçiqa mîdîya horiya çanda me xwe ji wa da, ji wa da xwe eyne va dera ew nav li hevdû peya bû wa. Xuda we deka dî ji navê hebû navê şala bû. Dîroknas dibê zimanê êlimî ji malbata zimanê cûdî û lewlebî û mîtanî û horiya bê yekin. û jixwe geleka gotiya ji wana jî horî bavkê Kurdan e û mîdî jî bavkê Kurdan e. û yê me ku ji xwe veca dîroknasna me Kurd hene ew bêhtir rastiyayî ji kere dikin ji xwe veca bi hemû di pertûkê ve de ev bavkê Kurdan e. Yanî koka wa yek e.

bi navê Erebî Zeqûrata. Lê ti rayeka wê bingehayê li Erebî de nîna. Ka bila bên gotina Zeqûrat çi ye? Nizan. Çi hatine? Lê Kurdî de navê Zeqûrat. Ze yanî yanî sax bû û kurat yanî weke bêjî Kurd yan xorat yan roj yan xwedê. Em xwe zanîne gunavê xwedê carê xwerdad jî bû. Xwerdad. yanî Xwedê saxa. Çima Xwedê saxa? Ji ber ku biryara Xwedê ji wir didan. Zeqûr Hamzan nêzîka dozdeh qata bilind e, canan sêzdeha. Niha îro ew zeqûrat yek herî navdar heye navê Cogaz Nibîla. ev Kurda ava kiriya û koka navê jî Kurdiya zî yanî jî yanî sax dibê û vijin ha em lê vegerin koka navê çemê zab gelek tişt hena pêşgira wa zîya yanî saxa û xwe me got ik kirine iq kirine zeqûra

Arya ya ew ew ew her çar aliyê cîhanê golev zîvirin. Ez ê naj war nêzîktir kim. Di binê de xaça şkestî û çî dîtirkê nîşana naziya ya Hitler. Ewa ku Hitler bi leşkerê xwe vekirî. û milê xwe vekirî û hemû wan nas kir. Ew nîşana gelê nejadê Ariya. Ew di nav şûnmayên Êlemiya de hate dîtin. Li bajarê Sûsê û li bajarê Text Tehtê Nebî Silêman. Tehtê Nebî Silêman li ser tehtekê bû, kolayî bû û li bajarê Sûsê li binê seynîkekê de bû. Ev wextê ku Hitler piştî hezar û neh sed û siha Goz arî ma û têkilî bi Kurda re ve kirin û di sedemên siyasî de jî dijî Fransa, Brîtanya li vê herêmê wetî Fransa Sûrî birbû, Brîtanya Iraq birbû, ewî di gozê Kûd min di Kurdistanê têkilî xwe bi Kurda re ve kir Hitler. Ew babetekî dî em tê de naçin. Lê ku lîvanê xwe rêkirina Kurdistanê ji bo ku Kurdan nas bikin û çanda arî nas bike, ew her du nîşan dîtin binê erdê de. Ev çi ye lêkolîn ku nîşana ariya ya? Ew nîşana arî milê xwe vekir. Ew nîşana ku çar alîna û di zîvirê milê xwe vekir. Yanî va ez jî arî me, ev çanda min e. Gelo gund û bajar jî ava kirin. Bi nava da bajarê Ontaşê. Ji xwe bi çandiniyê jî jêhatî bûn û bi ristinê

Di aliyê başûr ra Kendava Lorê yanî Xelîc derbas kir aliyê rojhilatê wê ne. Lewra na nexşê Kurdistanê yê rast bajarê Êlimê wê herêmê di nav de ya. Digiha nêzîkî Hemedanê û dihat cihayê Cûdî lê bavkê mê Cûdî lûr bû Cûdî çiyayê Cûdî bûn û li herêma Bakurê Başûrê Kurdistanê bûn ew aliyê xwar bûn û digihana heta nêzîkî serê Kaniyê û xwedberdana xwar Başûrê Iraqê Seed destê wada bû ke di destê Êlemiya da. Êlemî nêzîkî di sed û pêncî salî maned Mozebotamiya da. Herêma Somer û Akat di sed û pêncî salî. Yanî wilo dê xuya kirin go Kurd li ser xaka xwe ne di dema şaristanî de ne xelk bêjin divê Someriya çar hezar sal beriya zayînê şaristanî ava kiriya ji xwe derket Somerî ji bakê Kurdan e ji herêma Mezopotamya saxlem in û Di nav van Sewmeriya de Êlemî jî. Ji ber ew bajarên ha ku me hemû gotî Nîbor û Êsin û Larsa û Dêr ew hemû Somerî ne. Lê diketine destê Akadiya de carna û diketine û heta Babilî jî Somerî ne. Dikete destê Akadiya û Kildaniya û Aşûriya de bi demar e. Ji xwe ve jî em werine koka Akadiya hêjano û koka Aşûriya Ez wan nabînim ne tew. Oldar in, tenê oldar in. Ew jî babetek heye min ser aşûriya jî lêkolîn kirê min nivîsandiya û min ser akadiya jî. Ew jî ne ne tew. Bila kes ji van re tevê Samî nebe ji mena. Koka wa jî arîna. Koka wa ne Samîna. Belkî cana baskna. Samî tevlî wa bû bin wek niha me gotî aramî yan êlê peyabaniyê sehraê lê ew qadewlet ne Samîna. niha nûka dîrok xwe nû dikê bê koka wa ji çiyayê Zegrosa yanî ji Kurdistanê ya. Kehreba me qutim. Dewletek mezin êlemiye ava kir. sê hezar û heft sed û du sed û pêncî salî man du sed û pêncî salî tenê heme di başûrê Iraqê de di herêma Somer û Akad de mana ez pasiya we hemûa dikim guhdariya we û temeşevaniya we Em hêvîne me sûdeke girtibê ji bavik xwe yê Kurd, ew bûn ê êlemî, ê ku di dîrokê de zengîn in û dibine bingeh ji me Kurda re û îro em bi we xurt in û bi we cûdiya û kaşiya û horiya û mîtaniya ev bavkê me yê kevnar in.